wa e bona mo o leng, a bana ba go ja ke gopotse go ya go rekisa ka mangwe sa itse jale ke no tswelela ke tswela ka mosela le teng ka swelela ke jo pharuma ke etla kwa ditleliniking ka gopola gore o gape santse ke tsene mola maijane e ka tsena ka right a bana ba go ebile ke feta makule mo mmatoro a neng matlho re ne ke tle le . ka reka le di-top-a nyana mo gare ga t-shirt e re le mo tseleng, a bana ba kgosi la e bone ke tshwere tsela wa lesetsa bana ba kgosi ela ya wa lepelle bana ba kgosi, a gone taba ke fitlhile ka leseditse bana ba kgosi ke tsamaya ke iteya pele mo ka bo poye poye le rutla poo le rutla ka moo next to ga monna a re gape ke tsene gone, a bana ba kgosi nka se le bontsheng gore na ke tlile jang mo be setse ke le le kudu bana ba kgosi. ke gopola gore ne gape a se ka bontšha batho ba ka gore na ke tswa jang ko kwa Lukuru, founu ya ka e be e fela peteri bana ba kgosi ke no tsamaya ke no e hlekahleka bana ba kgosi gore ne se ka fela peteri se ka tlatlatla ya mpa lešao di a dilo tša a go eta mola bana ba kgosi ke a bopelela mola ke nna ke a bopela e ke sa re ke a lebelela ka motho mongwe selo wa gore ke gotse gore wena apo ka tlatla o ja le nna go e tla mo. o a rota ebile o a ja e gona ga lente o e di yang motlhankana tena a ke gotse gore mara o tlo kwa bampolaya ba mpala ka dikuranteng o a ntsebe a ebile bana ba kgosi re ka mara a lemo bana ba kgosi jale be mpitsa e mpitsa selete mpitsa le kurung kgotsa rena gape ne ke a seleteng a ke sa fa o a re fitlha gae bana ba kgosi ba sa tšhele tswa ko kgotsa re ape modumo o tiisitse mo gae bana ba kgosi re dile ga botse re a tšhaisa o tlo tlatlana wa thabisa go gotse jaaka gane bana ba go se a se tsebe selo o di thabisitse. go tse gape tse ka tsone ne mathata ka tla di a go a ebile re fitlhile mo letsatsi le tswele ke raya gore tse podi a e nyake ke rekisa ga botsana bana ba kgosi le bo rona e di a nna e ana ya fetsa ntšha letsatsi ba re ke morotwana a pula o bana ba kgosi ba re ke moroto a pula kana ba re ke moroto wa modimo a bana ba kgosi ebile ke di isa ka o ko moo ke ne monna a gešo moo a mo bana ba kgosi ba ke tšhaisitse ka gore ne

o go ile ngwana go go botsa go botsa ka monang o tlo go tšwa palela go fofoka wa re ke ntšhe e bana ba kgosi e pula a se a se ala le nkong go betsa bana ba kgosi go robala ka masenke a o tlala kwa pula e swa swa e lo wa o tse o re kwana ba ka masenke ya e bona se pula one le tšena bana ba kgosi kuno gore pula yana go tsa tsa re ke eng nkong go betsa gulu boroko ona o sepela gulu bana ba kgosi

mae ba a tsene a tokola tokola a tokola tokola kgotsa o raya le ena a neng mo gopolo ke a itia ka dintlo a fofa a bana ba kgosi gape ke fitlhile ka legend papa ka mo ke re nne ke totorope bana ba kgosi ke totorope a gape ne ke a to kokota matlhaji thaba nthokolo e ke tlo no fetsa ke ke ke ke kokota nka se relele motho a ebile ke feditse mo ke retse motlogolo ke re a tla tlo tlo nong pheteletsa ke one moo ke sa fetšang ntho one ke sa dirang ka bone a shapo o nong pheleletsa kwa dinkonana tse ke sa di fetsa la e bone matlhale di thabang thoko le fedile mare ke a bona ke sane dikodi ka montha wa bana ba kgosi a sa ka di a ke tlhapile moo ke gopotse go check-a mfana ka moo bana ba kgosi ke re ke o laela misa ka re shumo a e be ke lebetse sepatšhe ga bana ba kgosi ke ya ke tlo ke timela sona gape ke no tsamaya ke taboga e leng phopho ocean mo tseleng bana ba kgosi a ke a go namela moo

a kere wara o seka wa re tlo go rekela ja sa e sanaga a mo e ba lebeletse dipopa se ne e taba le nna fela a lebeletse dipopa ke re bolela le nna fela a le mola screen ra re lebele dipopa kgotsa gore motho a ke omara a jalo mo ke go tsa ke swere chini ya semo ke swere chini ya bona hage ya gona a mo ke sa tlo sepela ka diviano mo

o se mira kanje o runya ka se se a gape pula e be e be e be sa ra sa ra le go tonya tonya bo ena le malome ya go ba rena e ba nka apa ke go jo rang nka pe banna ba gešo ke go namela a pula gona še o e ya na la bona e bile monna taxi seo a o mpetje le morago wa go a reverse a bana ba kgosi ke buela seleteng bana ba kgosi a wa ke swere motšhofatsela o e bone mo o leng a kere.